Nakaĩ nĩ mwakũrũ ndũhũraga hũndiĩ na matukũ nĩ ngũrĩrĩriĩ ngĩugaga atĩ nĩ ngũkũra na ihenya gĩthemba gĩkĩ naho rĩu nĩ niĩ ũyũ na tondũ ũtakanyuĩrĩire ndoĩ karĩrita na no ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ mũikari wa gĩtina kĩa mũtĩ Nĩwe ũĩ thambo kĩrĩa rĩaga, nakuo gũtinda werũĩ akĩrĩ kũũmenya. Rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ niĩ ndagĩtuĩkire atĩ nĩ nda- ndathiaga nũngarĩte ngarũga ũguo ta gacaũ kũrũga kũrũga kũrũga. Ũmũthĩ ũyũ nĩ niĩ ndĩnyitĩte haha nĩ ndakinyire rika rĩa nũĩ njanyume. We mbeũ njĩthĩ ũikarĩte hau, nĩ ngwenda ngwĩre kiugo kĩmwe atĩ riũa rĩtietagĩrĩra mũthamaki. Ũrauga ndũkũhikania atĩ wetereire ngokinyie mĩaka mĩrongo ĩtatũ atĩ anga ũgũ- anga ũgũre anga ũgũ- wake nyũmba anga mũtumia akore sofa set anga mũtumia akore mat- anga akore matiresi anga ĩrĩa nene anga mũtumia akore tv Ũiya wakwa ĩ, kaĩ ũtoĩ atĩ riũa rĩtietagĩrĩra mũthamaki? Na nyingĩ ĩ, tũgakorwo tũkĩũrania atĩrĩrĩ, kaĩ atĩ ũtoĩ ũkũrũ ũrĩaga wĩndĩ? Na kũrĩa tene ĩ, ti gũkoroka, tũkĩoya makinya tene, gĩtũmi tugaga atĩrĩrĩ, marigiti nĩ tene mboga itanahoha. Ũgĩetereire mboga cihohe, nĩguo wetereire airĩtu arĩa ũngĩendire kũhikia tene ũthiĩ ũkamoe kana ũthiĩ ũkamahikie na nĩ wakũrire rĩrĩa ũrauga atĩ wathiĩ kũhikania airĩtu arĩa ũngĩahikirie mahikire tene na mena ciana nginya ithatũ mũndũ wakwa kaĩ ũtagĩcereirwo ũgĩkũyũ-inĩ ndaugaga atĩ wandi wakũra nĩ wongagĩrĩrwo ngĩ ũguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ twagĩkoragwo haha nĩgetha tũkorwo tũgĩtara ciana citũ mbeũ njĩthĩ ĩgagĩtarwo na tondũ mũgĩ nĩ mũtare nao nĩ metĩkagĩra gũtega matũ mao nĩgetha matonywo ndũgĩra rĩu haha kĩrĩa twĩkĩte rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwagĩte ũmenyo rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwagĩte mahinda ma gũthikĩrĩria kĩrĩra no korwo no metĩkĩra gũthikĩrĩria kĩrĩra nĩ kuga bũrũri witũ na ũcokie rwĩ mũkaro rĩu haha mbeũ njĩthĩ nĩ ngũkĩmera marahũke to- maikare makĩmenyaga atĩrĩrĩ wainaga nĩ aroragĩra nake warũ- wa- warũgaga nĩ atũbokaga Kũrĩ ihinda ũgakinya, hinya ũcio ũraigua wĩ naguo, mayũ macio ũraigua wĩ namo matuĩke ma gũthira. Na kũngĩkinya nĩ ũrenda gũgakorwo ũgĩtungatwo, wone mũndũ wa gũtahĩra maĩ, wone mũndũ wa gũkũhe kanyamũ ũngĩrũma. Na tondũ ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro, ũngĩaga kuoya makinya rĩu maiganu, ũririkane atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩega kiumaga hega. na kũngĩkinya nĩ ũrenda gũgetwo baba nĩ ũrenda gũgetwo guka nĩ ũrenda gũgetwo maitũ nĩ ũrenda gũgetwo cũcũ ũiya wakwa ĩ ũtikĩrĩ shortcut no nginya ũngĩkĩhika toria nyũkwahikire nĩgetha woneke na no nginya ũngĩhikania toria ndoguo nake ahikanirie nĩgetha woneke ĩ tondũ gũtirĩ kiuga- kĩega kiumaga hega kũngĩkinya nĩ ũrenda gũkagetha no nginya o nawe ũngĩtĩkĩra kũhanda na, nũ- na mũndũ ndathiaga kũgetha kũrĩa atahandĩte rĩu ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na mba nene ya arũme marekora atĩ marathiĩ kũrera ciana iria mataciarĩte na iria maciarire citũraga cirĩaga thĩna nĩ kĩrĩro

angĩkorwo wee nĩ waciarirwo-ĩ, na ũkĩrerwo nĩ nyũkwa-ĩ, ũgũkĩaga kũrĩha thiirĩ wĩ ta ũ? Githĩ mwana wa ngarĩ-ĩ, ndakunyaga ta ngarĩ? Na githĩ ngima-ĩ, ndiumaga mũtu-inĩ? Na githĩ rũũĩ-ĩ, rũtibuataga mũkaro? Ũgũkĩaga gũgĩbuata makinya ma thoguo-ĩ, ũbuate ma ũ? Ũkwaga gũbuata makinya ma nyũkwa, ũbuate ma ũ? Ũreeringwo ũguo ũkauga aca. ingĩciara ciana makĩria ya igĩrĩ ingĩciara ciana makĩria ya ithatũ atĩ uchumi nĩ mũru na we tondũ ũrauga ũguo ndũngĩconoka nyũkwa gũciari ũyũ wa mũgwanja korwo nyũkwa augire ũguo ũrauga neringi ũguo na nyue ndawa na uge uchumi nĩ mũritũ onawe kĩrimũ gĩkĩ ũranegena ndũngĩrĩ handũ hau niĩ ngagĩtwo cũcũ wa rũru ũngĩingĩra kũrĩa YouTube No njingĩre kũrĩa TikTok tũcemanie nawe ũtwethe cũcũ wa rũru tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya ũngĩigua gĩkaya menya nĩ nũme nĩgetha tũranie atĩrĩrĩ atumia aya ma- mathiĩ ũguo maretwo cingo matha na ciana mũhĩrĩga makuĩte ciana cia ihĩ ciana cia irĩtu na nĩ mũtumia na na tũranie atĩrĩrĩ athuri mathiĩte kũ na nyingĩ tũrania atĩrĩrĩ mwana wa kahĩĩ na tondũ ndarona ithe ĩ na mwana arũmagĩrĩra ithe ĩ mwana ũyũ wa kahĩĩ ekũruta ũithe kũ ithe gĩkũyũ-inĩ tũtiugaga atĩ mwaki ũhoyagwo kũrĩa wakĩtio mwana ũyũ egũkorwo nũ wa kũmuonia atĩ mũriũ wakwa ũthiaga ũũ mũndũrũme aikaraga ũũ mũndũrũme athiaga ũũ ithe tikio mũrona twĩna ihĩ- twĩna ciana cia tũhĩ no cihana irĩtu tondũ nĩkĩ arerirwo nĩ nyina nyina nĩ mũirĩtu agĩcoka akĩrerwo na arĩa nyina arĩa nyina atatũ we nĩ kĩhinganda ũguo akũra erungu rwa atumia mwana ũyũ ona akiuma hau atũraga arĩ o rungu rwa atumia nyitanĩra na niĩ tũkorwo tũgĩthoma na gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩ mũciĩ wĩ inoro ĩ tũtuagia tũhiũ na nyingĩ na ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ mũgĩ nĩ mũtare na yothĩ ĩ ndĩoyagwo na ikenywa yoyagwo na ũgĩ tũtikenyitanĩre ithuothe tondũ tugaga atĩrĩrĩ mũtĩ ũmwe ĩ ndĩtagwo gĩthaka na nyingĩ mũrĩmi ũmwe ĩ ndaihũragia ikũmbĩ kamũingĩ ĩ koyaga ndĩrĩ tũtikenyitanĩre ithuothe Gũtigĩrĩra atĩ nĩ twateithia rũrĩrĩ rwitũ na nĩ rwathiĩ na mbere. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wakwa, Ngai wa muoyo arokũrathima na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiana na tũgĩtwarana nawe o rĩmwe kwa ĩmwe.